leyi album leyiwani a nga ta yi tirha na van'wanyana ku katsa dlaya nyoka na mapele the boss naswona u tshembisa leswaku ri eka album leyi nga ta huma hi n'wendzamhala swa boha leswaku ri a ya a ya bifa hi swi tiva kahle leswaku ri mr post i nqambi yo sungula leyi hi nga vulaka leswaku ri psychology a nga fika a yi bifa ka album leyiwani hi ku kombisa leswaku ri u ya humesa ta le makorhweni kumbexana leti nga tumbela Kambe loko hi langutile swi tikomba nga ku psychology mabyongo u lahlekeriwe hi fan base kumbexana hi valandzeri vo tala hi ta tsundzuka leswaku loko a ta va tirhisana na xiyimbeleri dr joe shirimani malembe ndzhaku u kumeka kumeka karhi a rhandziwa swinene hi vaseketeri kambe ku fiki laha psychology mabyongo a nga fika jikela xiyimbeleri dr joe shirimani a kombisa leswaku yena u ya chaya mapiyano hi laha a nga sungula ku va a lahlekeriwa hi vaseketeri vo tala kumbexana hi fan base ivi a tlhela a vuya exigazini laha nga fika a tirhisana na xiyimbeleri mr post mr power siku liya zandlovu laha hi nga vona xiyimbeleri psychology a kuma nseketelo lowukulukumba hikuva a tirhisana na xiyimbeleri mr post mi ta tsundzuka leswaku ti-album timbirhi leti a nga ti humesaka ra tirhisana na xiyimbeleri mr post ti kumi nseketelo lowukulukumba hambi ka swiyenge swa mabulu swa ku xavisa vunanga ti-album letiya ti fiki ti tirha kahle swinene Kambe u lo na hambana na xiyimbeleri Mister Post eka album leyi nga huma kwala ka lembe ra 2024. Hi swi vonile leswaku ri Psychology swi fike swi nga n'wi fambeli kahle loko swi fika eka vaseketeri, laha a nga tlhela a kombisa leswaku ri fan base ya yena yi n'wi lahlekerile, laha nga kombisa leswaku ri se u le ku tivumbeni hi vuntshwa kumbexana ku va a ti akela vito hi vuntshwa. Hi ku va a tiyimela hi yexe a ti endlela swa yena, a nga ha titshegi hi swiyimbeleri swin'wanyana. leswi hi nga vulaka leswaku i mhaka ya kahle leswaku ri munhu a kota ku va a tiyimela hi yexe a nga titshegi hi swiyimbeleri swin'wanyana kambe loko hi yingisela mavulavulelo ya yena eka minkandziyiso leyi a yi endlaka ka swiyenge swa mabulu hi ku hambanahambana ka swona swi tikomba psychology a fundze vukarhi kumbexani a ri na leswi n'wi dyaku naswona u lava ku swi humesela ehandle naswona leswi swi n'wi dyaku u tshembisa leswaku ri u ta swi humesela erivaleni eka album leyi nga ta huma hi n'wendzamhala kwala ka lembe ra magidimbirhi makume mbirhi mune xana mi vona ingaku psychology mabyongo jimis loko wo fika bifa xiyimbeleri mr post eka album leyi nga tshembisa leswaku ri ta huma eka n'wendzamhala ya lembe ra magidimbirhi makume mbirhi mune swi nga fika swi n'wi tirhela ke kumbexani swi to nyanya ku n'wi mbombometake ku hi ta tsundzuka leswaku vanhu vo tala va fiki va n'wi tsakela swinene hikuva a karhi a tirhisana na xiyimbeleri mr post loko se a jikela xiyimbeleri mr post a sungula ku va bifa Xana swi ta n'wi onhela kumbexana swi ta endla leswaku ri a kuma vaseketeri vo tala ke hi ku swi tikomba ingaku eka game ya vunanga bya xitsonga loko munhu a lava ku hatla a tekeriwa enhlokweni u fanekele a befa swiyimbeleri leswi nga na ndhuma hi ta va hi va vonile vanhu vo tala va karhi va pfuka xiyimbeleri beni mahingani the president ku endlela leswaku ri va ta kuma ndhuma vanhu va ku fana na va gp the cataphile va va endli vuntswaka eka xiyimbeleri beni mahingani the president ivi swi va nghenisela ndhuma